Haleluya. Ngai nditi vanhu vese vakasimudza may the Lord bless you in abundance. Amen. Amen. Vekudenga vanazokuitirai zvakanaka vakukudzei. Amen. Amen. Amen. Vamwe vese pavanenge paridza vanenge vachingosimudzwa ah, baba namai simukai unotenge usina hama umuno ndaona muzukuru wangu maishavarira achipinda Simukawo muzukuru umbokwaziswa usiku rwako. Hallelujah. Ndino hama waimba muzukuru wangu. Amen. Saka ndofunga patinonyatsosangana pacho vana sekuru nemuzukuru zvine zvinobvira. Amen. So regai tisimudze maoko tivakwazise tichiti Hallelujah. Dai Mwari wekudenga vatiitira zvakanaka. handifungi kuti ndingade kutaura nyaya yekupa amen nyaya hombe yandinoda kutaura nezvayo musoro wenyaya yangu wekuti don't give up kuzari parutivi wakuti don't give up don't give up ndichiita history Kuchikoro pane pati yaive kuGermany yainzi iyonasi Haleluya. Amen. Munguva ya Hitler. Amen. Ndatara history ndandodza ndakabasa. So vaiva nekasaini kavo kavakanga vainako. Amen. Yainzi German never surrender. Haleluya. Haleluya. Amen. Zangopfurawo nekukusukurwa. chinhu chandinoda kuti nditaure panapa amen nyaya yangu ndoda kuitangira pana jeremaya haleluya jeremaya achidaidzwa namwari paari kudaidzwa kunzi jeremaya ndinoda kukutuma amen, amen. Jeremia pazera rake aizvitarisa asinoona achikwana. Amen. So Jeremia paari kunzi naMwari ndakudaidza. Amen. Ndaifara kuti panoti nemunhu waMwari vaitaura nyaya yekairos time ndikaendawo kwandakaenda pakati pezuva pemazuva pakataurwa nyaya yekairo style udzari pasaidi pangu kuti tiri mukairo style haleluya mwari vakutaura pakati pedu nechiprofita amen izvi handine unozviderera kuti wazvidini i believe in prophecy so amen because pano takanga tine muprofita wamwari pano Haleluya. Amen. Ndoda kuti ndikuudze kuti nyaya yandoda kutaura vamwe vakutofungidzira pamwe ndeye kudaidzwa pamwe ndeye kuita sei sei ndeye kuita sei sei. Ah, ah. Nyaya yangu pari kudaidzwa Jeremia akati tenzi ini ndiri mwana. Nyaya yangu iri kuda ipapo ndepanonzi Tarira ndakugadza. Haleluya. Tarira ndakugadza. Iti ndagadzwa. Ndagadzwa. Haleluya. Paari kunzi ndakugadza pane nyaya yandiri kuda kusimuka nayo ipapa yausina kumbonatsotarisisa kuti paari kugadzwa as a prophet simba raari kupiwa nderei Iti ndakapiwa simba. Ndakapiwa simba. Ndakugadza Jeremiah nhasi. Ndakupa simba nhasi. Pamusoro pemadzimambo ese. pamusoro pemasimba ose ndakugadza nhasi ndakupa simba rekuita sei kuti udzure kuti uwake kuti upase kuti ukoromore ndakupa simba haleluya iti ndakapiwa simba ndakapiwa simba ndakapiwa simba Haleluya. Haleluya. Ndoda kutaura zvakanaka. Pari kutauriwa murume wekunzi ndakupa simba. Pane nyaya iri kundikomborera ipapa. Nekuti paari kunzi ndakupa simba. Mwari vachipedza kutaura naye vanodhisapiya. But simba raMwari Mwari harina kudhisapiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Munhu waMwari ari pano aidhikleya. apedza kudeclare akarova ndega akaenda kuzimbabwe but simba ramwari harina kubva pakati pedu iti ndakapiwa simba the power of god haleluya munhu wamwari vakaendawo kuzimbabwe but simba ramwari tichinaro pakati pedu haleluya simba rekudzura tinaro pakati pedu simba rokuvaka tinaro pakati pedu simba rokukoromora tinaro pakati pedu haleluya haleluya jeremaya haleluya chimbozudza kuti i am a prophet i am a prophet pambonzi ndakupa simba rekuona mavisions pane fake dzidziso yakambouya tikaitenda kuti munhu wese anonzi muprofita munhu anoona mavisions But here comes zvikunzi ndakuita muporofita kwete kuti uone mavisions but kuti upaze nokuvaka nokukoromora haleluya zvinoreva kuti whatever the structure yavakwa nasatani muupenyu hwako mumarriage yako kana mumba mako you have got the authority yekudestroya why because you are a prophet yeah. Prophecy is not all about seeing visions. Yeah. I was telling mumwe munhu wamwari ndichinamata naye ndikati I can tell you kuti munhu yakurwara nemusoro kwete nekuti ndaona vision but I can feel it. I can feel it in me. Munhu andiri kutaura naye wakutorwara izvi zvine munhu.

uri muporofita wevana vako mwana aita dofo unomudza kuti pfugama the power rauri kushandisa is the power of a prophet kwauri kumupfugamisa pasi because you are a prophet every demon must listen to you why because ati ndakupa simba pamusoro peevery kingdom pamusoro peevery principality you are able to destroy and build a new structure yeah.

Kuna Samuel kwavere murume unonzi Shama, murume unonzi Shama, chimboti Shama, Shama, Shama, Shama, murume unonzi Shama. Amen. Nemurume unonzi Eliezeri amen chinhu chavakangoziva iauthority nepower rakanga riri mavari wakati nonononono vamwe vese tizai henyu but inini i will never run ndichamira pano ndichavarova vafiristiya kusvika vati baba nyaya yekutiza vakatiza ndevakatiza but ini ndichamira pano nokuti ndiri kuyeuka chiprofita chababa vachitaura najoshua taakuda kupinda mukenani wakataura kuti nononononononono pandaakukupinzai umwa hakuna rudzi ruchamirisana nemi rukakunda mm. we suffer because we don't know the word of god yes.

but kamwana kanonzi shama kanoite kanoremember the authority iri makare ko vakataura kuti madhara vawai pasi but ini ndichamira pana haleluya haleluya haleluya unogona kuudza section leader nyaya yako vakatisa ukaenda kuna vamuswere kuti vamuswere mwana anetsa vakatisa

Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ndaitaurira vamwe kuti I am an evangelist. Amen. But handina musi wandakarara ndisina kunamata. Nemaparidziro amuri kutoona ndichitoita iwayo. Handigoni kurara ndisina kunamata. My boss knows us. We will use it to sing. Sometimes she don't even say anything because you always dating with spirit. Tichirova mweya tichifamba. Yemaparidzi yewoya. Yemaparidzi yawo kuona iwaya. Iwaya madinga ndikuita. Kwakuzoti mumwe munhu wawo hake haambomiri pamberi kana kupa zviziso.

ndaizwa kuti all the times pandinopricha zvekwatikuti zviri kufaya ndichiparidza zvekwatikuti zvichifaya ndichiparidza zvekwatikuti zvichifaya Hallelujah. I know the authority. Yes.

handina kwandakuda kumboenda so ndada kutogara ndoda kukutaurira chimwe chinhu muporofita araidza mufeso akati muchinda bata uta hwako muchinda paari kubata uta hwake zvinonzi tarisa kumaodza nyemba kwako muchinda ari kutarisa zvonzi pfuura nepahwindo tarisa kuchamhembe kwako pano tarisa kuchamhembe zvinanzi bata tsvimbo bata tsvimbo bata tsvimbo yako paari kubata tsvimbo yake zviri kunzi shamwari ndoda kuti murove pasi mambo ndokuba arowa mambo ndokuba arowa Mama ndobva arova ndobva aregedza. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. When you start to declare that I, you are a prophet, I want to tell you something. Hakuna chaunotaura chisingapasi. Never. Never. Never. Why? Because paiprofita muprofita pese mubhaibheri soko ramwari rinoti that says the lord yes.

ndikati it is only today mhai muri kudzura nendowe but there is a time that is going to come tichatanga kukorobha munoma tichitanga kutotsvagawo mamopu munoma havasi nhasi Hallelujah. Amen. Because in the country we see character I am a prophet. Hallelujah. Amen. Don't take things for granted, my dear friend. Murume paari kunzwa pasano rovakangani. Amen. Amen. But chiri kundinakidza. Muporofita unobva ataura akati ah Shamwari uchakunda katatu chete. Because waregedza kurova. Bvunzai parutivi pako kuti hauna kuregedza kurova here? Bvunzai parutivi kuti hauna kuregedza kurova here? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pane mawaka identify dzimoni rauya mumba mako. ndobva angotsanya kamutsanya ukamwe chete ndimoni ndobva range raenda ah! ndimoni arina kuenda hama yangu unaro mumba mako uchakunda kamwe kawakarowa parinodzoka next time you are going to be defeated

Vaigona ane tsika dignity chaiyo ribhimu yekamunamatiro inoidentifaiwa nyangwe mundufu kuti anamata pano muhina kana dzaa dzekudzinga madhimoni hadzidi chihina dzinoda vanonamata mumweya nemuchokwadi ah, nezvezvakanaka panapa toda kutaura nyaya yekurova kana ndaenda unotaurwa mpanhanga yakangati john give up pandaitaura nevamwe ndikati vakomanaka pane pasingachadi kumira vanomira ngavamire bati ndichaenda ndaijekerwa so ndaka ndakavarairwa zvangu ndichitarisa kuti pane panogosa

anopinda mvura yarwodhila nemunhu spiritual chinohura haisi nyama efficiency anodaro hatirwe nenyama neropa asi nemweya unotomunzwirawo tsitsi kuti munhu vane nhamo baba utikadiriva ii amen amen amen amen amen, amen. mukomana hachengetedzwi nemameseji kupindira mukomana kunyorera mameseji ango kamuti ailavhiso hazvichinje mweya izvo ndandezvenyama pane panotomboda kutombotsanyirawo mukomana wacho kutombotorawo zuva rakazara uchitomboinda sidha kuti mwari muchengete iwo unoti pawakapenyerwa wega ndiwe wega basi

Pane pane pataimboimba so tiri kubhora song yataita hatichadi kunyengerera hatichada

Dzangu nyemba dzangu. And when you identify that, don't give up. Chitotaura kuti Mwari zvazouya sei takuda kuenda kwana tete. Zvakutoda nditombokwire gomwe. Zvakutoda nditomboite mutsanyi. Zvakadii kuuya kare tisati tatanga nyaya idzi. Zvapira vaFiristia. vauya unoona unoona unoona hondo yekusvika munhu kusvika hondo kusvika munhu anamirira pfumo muruoko pfumo ranamira muruoko achirova chete achirova chete vana baba nana mai majaira sevisi dzekuti munobva makutonzwa hope musodzi kwete nekunetaba hamuna kumbomita ini kushaya mweya haumo vanenge vakutokonzera zvavo pureya ndinoziva vanakabanana amai yakasaka ndiite zvandiri kuita panapa pureya

changa chichiti uyani ku hapatangike ipapo vorohwa pureya usiku hwese uchibva imo mumbabvu dzinenge dzichipisa ndasvika panapa iri toimba vanhu vonakirwa kuti haa ah, vakomana anoimba zvinodiridzirwa izvi Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Pane pasingadi kurara. Haleluya. Kutsvaga vanhu paWhatsApp kuti last scene inenge 12 o'clock midnight. Kuda kutadza WhatsApp yaMwari chaiyo kuti last scene iri umwe 3 days ago. Last scene Tuesday. kudzimaraini tozobvisa katuesday kacho kuti 09062 haapo haleluya vati pandiri kuda kusiyirana nemisoko nguva imweni

puremisi yamakuda kutambira haitambirwe zvamakavaudza kuti vakomana pamada kutsika hapatsikwe pano panoti uraiwa munhu haleluya

pane pamwe pandoti ndikanatozvitarisa mushe mushe ndikaziwa kuti ndimbori chii muna kristu ndo pandinodzoka ipapa kuti tsitsi idzi dzinondishamisa kundiita yeprofeti Udzari parutivi pako kuti unoziva here simba rauna? Unoziva here simba rawina? Hallelujah. Tine simba ratakapiwa na baba nana mai.

kana ukati wakomana kune zvanetsa nene ndiripo why because ndo zvandakasikirwa haleluya ndo zvacho zvatakarira pasi panapa amen amen amen amen amen that's why makaona munhu wamwari pawaimhanya panapa pane zvaiitika nekuti ndo zvavakadaidzirwa izvozvo Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Zviudze pauri ipapapo kuti ndine simba ini. Ndine simba ini. Amen church. Ndio kuna Mungu wangu na mati. Roa. Roa. Roa. Rova. Rova Satan rova. Kusvika abvuma rova. Rova madhimoni ekudzinza kwako rova. Siyana nevanhu rova yako. Yeah. Mm. Tine vanhu vanouya muchechi kutsvaga vanhu. Ah. Tamba neyako. Yes, pane pandaiudza umwe munhu kuti shamwari inoziva ndinoda kuti ndinge tichibatsira newe tichinamata anotondipindura sekuti ndini ndioda kuzvinamatira noka ini kutouti ndikurimind kuti unofanira kunamata ndine chandaona ndandiri kunamatawo haleluya kutoti titonamate inini newe amen amen saka vamwe vakambocho vatingatinamate asikana vatinamate anoti wakutishupa waa Ngozi ndogona kutoirova silent ndega. Ndichiikwapura ndega. Ndichiikwapura ndega. Unozoona mangwana ndaapa neimwe lefu. Mangwana ndaapa neimwe lefu. Woshaya kuti zviri kungofamba sei. Ndiri kurova. Ndiri kurova. Udzawo udzani pakuti pakuti shama ndakutotanga kurowa. Magosa pamwe pacho zvanetsa hazvidi hazvidi kutaura too much. Ngairohwe. Ngairohwe. Kurwadza munhu inoda kutorohwa.

tizivi kuti zvakatangira ipa tizvizivi pane pamwe panotogona kuti mubatawo mukadzi wako mutogofamba mukure yamai danoindhiiri panapa ndee panobadzi haiwanikwe kumba kwako zvekuti muchakamatira kubheki unotomboda kumbobata bata mai vacho muchifamba famba muchimbofamba famba nekuona kuti muchizunza zunhu kuti zvimboitewo nekuti pane anoindhiiri averiswa nhasi

kusvika warinzwa simba ramwari don't give up kusvika wamunzwa mwari achitaura don't give up kusvika vafirisiya vapera don't give up kusvika madhimoni aregedza vana vako don't give up kusvika waroorwa don't give up kusvika wakuidriva mota yacho don't give up kusvika waiwana basa racho don't give up Don't give up. Germany will never surrender. Even though the Christians also will never surrender. Tichairova kusvika zvaita. Tichairova kusvika zvaita. Inda.